F'dak iż-żmien Marija qalet, Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja. Għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu. Mary, did you know that your baby boy Il-ħniena tiegħu tinfrex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Hu wera l-qawwa ta' driegħu, xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċ-ċkejknin. that your baby boy has walked where angels trod. Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ, u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn. Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu, bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. Marija li titlob. It-talba insibuha bħala il-Magnificat, ir-ruħ ta' Marija li tfaħħar il-kobor tal-Mulej. Marija li kienet għadha kemm irċeviet tifħir mingħand Eliżabetta, tifħir minħabba l-fedeltà u l-fiduċja tagħha f'Alla. Marija ddawwar dan it-tifħir lejn Alla. Ruħha li kienet ippreparata tajjeb bit-talb bil-meditazzjoni tal-kelma ta' Alla u bħajja ta' qdusija iddur lejn Alla, tfaħħru u anki wkoll tipprofetizza. Dak li Alla kien se jwettaq mal-poplu tiegħu u ma' dawk kollha li f'kull żmien għad jemmnu fl-imħabba u l-ħniena tiegħu u jilqgħuh bħala s-Salvatur. Hi tħabbar li l-ħniena tiegħu għad tinfirex f'kull żmien, li hu jibqa' jħenn għal dawk li b'indiema jduru lejh u jitolbuh il-maħfra. Marija turina kif Alla jagħżel lil dawk li huma umli, lil dawk li huma xejn fid-dinja, li d-dinja kważi tqishom boloh. Jagħżel lilhom biex lilhom jirrivelalhom lilu nnifsu. Jagħżel lil dawk li jidhru boloh biex iħawwad lil dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa, li huma għorrief. Marija hija din il-figura umli li jogħġbot lil Alla. We'll save our sons and daughters. Did you know that you Minħabba dan kollu, Marija hija dik li leja għandna nduru b'kunfidenza għax hija l-aqwa interċessura tagħna. Hi titlob għalina u tinterċedi għalina lkoll bħala uliedha. Hi għandha r-rwol ta' omm, l-istess rwol li ta binha Ġesù taħt is-salib. Hi taqdi dan ir-rwol b'fedeltà u titlob għalina kull darba li aħna nduru lejha bit-tama. Marija hija l-persuna li għoġbot lil Alla, dik li kienet dejjem lesta li taqdi kull kmand minn tiegħu. Hi għalhekk, per eċċellenza, l-Avukata tagħna u Omm Alla tagħna. U inti, iddur b'kunfidenza lejn Marija u titlobha bit-talba tant tal-qalba tar-Rużarju? Fir-Rużarju, Marija tiġi titlob miegħek, l-istess kif għamlet mad-dixxipli f'Pentekoste. Marija hi dik li tiġi taqdi r-rwol tagħha ta' Omm fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna b'mod partikolari. Għaliex aħna ilkoll għeżież għaliha. Mulej Ġesù, induru lejk u filwaqt li nirrengrazzjawk tal-li inti tajtna lil Marija bħala ommna u inti għedtilna biex inkunu bħat-tfal ċkejknin, Imma ma ċaħħadtniex minn Omm li tieħu ħsiebna. Nitolbuk biex inti iddawrilna qalbna lejn din l-Omm tas-sema, ħalli aħna inħobbuha kif ħabbejtha int stess. Għażiża Marija, int li int it-tama tiegħi, jiena nikkonsagralek qalbi, ħajti, il-familja tiegħi, dak kollu li jirrigwardani.